Ki te whei ao, ki te ao mārama. E ai ki te pūrongo whai oranga a Tatauranga Aotearoa, kua piki te nui o te hunga e kōrero Māori ana. He whakawhetai mō tētahi kaihanga kiriata turi, kua whakawhiwhia nei tana kiriata ki ētahi tohu nui. Ā, he taumata tuihono hou e āwhina ana i ngā kaimahi Māori takitahi ki te whakawhānui i ngā mahi pakihi. ki runga ipurangi. E rau rangatira mā tēnā koutou katoa. He māharahara nui kei hoki atu anō tātou ki te nui o ngā take mate korona i kitea rā i te pakarutanga o Omicron. Heoi anō, mā te kaha rānei o te rāngai hauora ki te hāpai i te nui o ngā take mate korona, E tohua ai, mena ka hoki atu tātou ki te rama whero. E ai ki te Minita Kowheori 19 ki a Ayesha Verrall, i te tokoiti o ngā take Omicron ka noho tonu a Aotearoa ki te rama ā-rangi. Heoi anō, ki te piki tātou ki te 25 mano take mate korona i ia rā, ka hoki atu tātou ki te whero.

Kua puta te pūrongo whai oranga a Tatauranga Aotearoa. Ko te rongopai, kua piki te nui o te hunga e kōrero Māori ana. Heoi anō, he kino ngā tūtohi e pā ana ki te oranga hinengaro o Ngāi Māori. Kai tō mātou tute tōrangapū, kei a Whatitiri te wake, te roanga ake.

Tokotoru i roto i te tokorima tāngata i Aotearoa e whakapono ana kia whakaako i te reo Māori i ngā kura tuatahi. Ko te hunga taunga ki te reo Māori he 30 o rau. Ahakoa 600 noa iho te pikinga hei tā Tatauranga Aotearoa, he hirahira taua pikinga. It's actually quite a large increase and much larger than the increase that we saw between 2016 and 2018. Ahakoa me hurō ka tika, kua rere te āmaimai mō ngā tatauranga oranga hinengaro o Ngāi Māori. 31% had poor mental wellbeing, that's not a significant change from the previous data, it has gone up but the change is not statistically significant. Mō ngā rangahautanga te haere ake nei, e hiahia ana a Tatauranga Aotearoa kia whakawhānui ake i ngā mōhiotanga e pā ana ki te whakamahi i te reo Māori. We are actually adding even more te reo questions into the next general social survey, so as well as asking about ability to speak te reo Māori, we're also going to be asking about use and how much people use te reo Māori in their homes with adults and children. We do hope that the data will actually be useful. Hei te mutunga o tēnei tau ka timata ngā mahi e pā ana ki te pai rānei, te kino rānei o ngā tikanga ā-iwi i roto i te rangahau whānui. Whatitiri te wake, te ao mārama.
Ināianei nā, kua piri mai te Hiamana o Te Kāhui Kaiako Māori a Moko Te Pania i Kaikohekohe ki te matapaki i ngā kitenga a Tatauranga Aotearoa e pā ana ki te whanaketanga o te hunga kōrero Māori. E Moko, nau mai ki te hōtaka. E mihi nui ana e te tuakana, Tēnā koe.
Ko tā te pūrongo hou a Tatauranga Aotearoa tōna 60 orau tāngata i Aotearoa e whakaae ana kia noho mai te reo Māori hei kaupapa matua hei ako mā ngā tauira kura tuatahi. Me hurō, nē?
Oh, me hurō, ka tika. I te mea i ngā rangi tata nei kua puta te kōrero i a Minita Davis e mea ana kahore anō a Aotearoa kia rite, kia haka ture i te ako i te reo Māori i roto i ngā kura. Wē, e ai ki wēnei tū, ki wēnei tatauranga, Ae, kua rite ke mai tenei whenua kia penei na i te mea i taku rangahau ne, he rua rau mano nga tauira i roto i nga kura kahore e whai pānga ana ki te reo Maori i a ratou e ako ana. O taua hunga, wha tekau ma rima mano he tauira Maori kahore e ako ana i te reo Maori i roto i nga kura, ma te haka ture, ma te haka u, a, ka pena, ka piki ake nga nama, a, ka pai ano mo tenei whenua ne. Engari ka ea te wawata nei, ka kore rānei nā te tokoiti o ngā māhita reo Māori?
Oh, hai ko tāku, ko, kua kitea ngā patanga e puta mai ana i wētahi o ngā rautaki a te Kāwanatanga, pēnei i te ahu o te reo, tērā, te, tērā tētahi kaupapa papai rawa atu e hakaako atu ana i te reo Māori ki ngā kaiako o tēnei whenua puta noa. Āe, e kite ana ngā hua ki te papa o te whenua e rangona ana Te pai o wēnei momo kaupapa e hakahaeretia ana puta noa i Aotearoa. Nō reira, ki te hiahia tātou kia haka ū ai tērā wawata nui kia kotahi miriona ngā kaikōrero Māori hei te tau 2040, mā te haka ture i te reo Māori ki roto i ngā kura, mā te tautoko tonu i ngā kaiako kia ako i te reo Māori, kahore e kore ka haka tinanahia.
He aha i piki ake ai te kaute o ngā tāngata e kōrero ana i te reo? Oh, kua, kua huri te tai ki te reo Māori e pari ana i tēnei wā nei neha. Tērā taku uh, mātakitaki i te Kīngi Raiona reo Māori, uh, me te nui me te pai anō hoki o taku kitenga atu i tērā. Kua huri te tai ki ngā kaupapa Māori pēnei i a Matariki. Um, hei ko tāku, e panoni haere ana, e tupu ana tēnei whenua, ahakoa he, he whenua rangatahi tonu, mēnā ka titiro atu ki wera atu o ngā whenua o te ao e hia rau, e hia mano tau te kaumātua, tēnei nā 180 tau noa iho, nō reira, kua tae pea te wā e, e hakaū ai wēnei nā ko taku wero ki te kāwanatanga, kua tae hoki te wā e hakatūtū mai ai i tētahi minita mō te reo Māori, kahore anō kia kitea taua āhuaranga.
E ora pai ana te reo ki waenganui i a tāua ki roto i ngā kura o Te Tai Tokerau?
Oh, ora marika nei. I konei nā, i Te Hiku o Te Ika, tekau mano ngā kaikōrero i te reo Māori i tēnei rohe, koni kē atu i wērā atu o ngā rohe katoa o Aotearoa. Ā, ka mutu, e kīkī pai ana ngā Kura Kaupapa Māori i konei. Kei taku kura te Kura Kaupapa Māori o Ōkaikohe. He rārangi tonu o te hunga e tatari ana kia whai tūranga ki roto i te kura, he tohu pai anō tēnā nei.
Mō tēnei, mō te tūpono ka whakatūria he Minita o te Reo Māori, ko wai mā ki tō mōhio, ko wai te mea e tino pai ana kia noho mai hei Minita o te Reo Māori?
Oh, ko, ko taku aroha nei i te hakahaunga mai o te Pire Reo Māori, ko tōna tikanga, ko i roto i te pūrongo me ngā tūtohunga o roto, i hiahia rātou kia tū mai ko Te Mātawai, kia tū anō mai hoki ko tētahi Minita Reo Māori kāore i hakatinana tērā hiahia, engari hei ko tāku pēnā ka titiro ki te kāhui Minita o tēnei wā nei, ko wai kē atu mai i tō tāua nei whanaunga i a Whini Henare hei hautū i tērā waka o te reo Māori kia kaua e noho ia ki ngā kaupapa mō te puni kōkiri nahenahe nei. mō taua Minita nei, mō Matua Willie Jackson, engari haka tūtū mai i tētahi tūranga motuhake e mōhio ai tātou pēnā e hakatinana ana te kāwanatanga i ngā hiahia mō te mātāwai, mō te Maihi Karauna anō hoki. Ā, e whakaae ana ki tēnā kōrero, E te rangatira e moko, kua pau te wā ki a tāua, tēnā koe. Ā, haka whetai. Kai te hiahia te Party Act kia kaua te kāwanatanga e tuku i ngā moni āwhina ki ngā whare waihanga kiriata ki roto o Aotearoa. E ai ki ngā whika o te Kōmihana Kiriata o Aotearoa, kua atu i te 140 miriona tāra te nui o te moni āwhina kua tukuna ki te waihanga i ngā kiriata Avatar e rua. Hei tā te kaiārahi tuarua o act hei tā Brooke Van Velden, e hia kē nei miriona tāra kei te tukuna atu ki ngā pūwhero o Hollywood. He whakamanioro tērā ki ngā rōpū pēnei me te tūāpapa mate pukupuku ki te waiū. Heoti i a ia tētahi tono pūtea ki te kāwanatanga, 15 miriona tāra te nui. Hei whakakī ngā āputanga mātaitanga ū, kua puta i te wā o te noho here. E whā ngā kiriata Avatar kua waihanga mai i Aotearoa nei.

Kai ngā pākaiahi o te motu tēnā koutou katoa. Ko Tohunga Pūtia, ko Riki Kerekere tērā kai te ārahi i te tīma Sharplex i te whakataetae pūtia o te ao ki California. E hia kē nei ngā tohu kua whiwhi i a Kerekere o Te Aitanga Māhaki me Ngāpuhi hei pūtia. Tokoono ngā tāngata kai te tīma e whakataetae atu ana ki ngā kapa 14 o te ao ki te whakataetae ka tū ki Sacramento hei ā Hepetema. Ka whakawāngia te tohungatanga a te tapahi mīti

Tērā te kaihanga kiriata e turi ana ki te whai tūranga nui ki te ao kiriata. Nā Jared Flitcroft o Ngāti Maniapoto te kiriata o Tama i hanga, e pā ana ki tētahi tama Māori e turi ana, e ngana ana ki te mahi i te haka. Ahakoa ngā wero, kua whai tohu whakahirahira ia ki konei, ki tāwāhi anō hoki. Anei a Hinewai, Netana Williams.
I te kiriata nei ka kōrerohia e Jarrad Flitcroft ngā pierenuku e pā kino atu ana ki te hunga turi. We know that Māori deaf have struggled and encountered barriers in school and society and everywhere that they go. and we don't want that to happen again in the future. Capturing these stories is how Turi Māori are able to pass on the kōrero from generation to generation.
Ko tā Flitcroft he tūhura i te ara e pai ai tā tēnei iwi tuku i tō rātou reo kia horapa whānui. I te marama o Haratua, nanaohia ai e Flitcroft ngā pūrākau o te iwi Turi Māori e noho ana i Te Waipounamu.
I'd like to empower more Māori deaf to be on screen. I think it's really important that those stories are told.
Hei tāna, e rongo tonu ana i ngā papa toi ake nōna e ruku ana ki te mātotorutanga o ngā mahi waihanga kiriata Māori. Ka rua, tangatanga ake nei te taura here tangata ōna ki ngā ringa tohu waihanga whitiata. Sign language interpreters are a really important part of what I do. I've always wanted to join workshops and network in meetings with other Māori directors who are listening and I feel like I can't join in because I can't get the interpreters.
Ko te whakarewa i tētahi hōtaka katoa ki te reo turi kei te tūaro pai mā te ringatohu nei e hīnātore ake ai te iwi whānui mō te hunga turi.

Ko te whāinga, te manatū tiaki tangata hauā hou a Whaikaha, he hāpai te mana me te motika o te hunga hauā. Ā, he tuatahitanga ngā ingoa e toru o tētahi manatū, he ingoa reo Māori, he ingoa reo Pākehā, he ingoa reo rotarota anō hoki. Heoi anō, ka whai hua te 24 ōrau o ngā tāngata o Aotearoa e noho hauā ana. Ka noho te manatū hei wāhi whakakotahi mō te hunga hauā, ka whakarongo hoki i te manatū ki ngā manako me ngā tūmanako o tēnei hunga, kia whai reo ai rātou. E ai ki te Māngai i ngā take hauā kia huhana hiki, he wā roa te whakarite i ngā whakarerekētanga nei e pai ai te noho a tēnei hunga ki Aotearoa.
If we could take the personal out of the political and just debate the issues without the emotional rubbish that goes in there, I think we could go a long way.

Tēnā ū tonu mai taihoa ake nei, he taumata tuihono hou e āwhina ana i ngā kaimahi Māori takitahi ki te whakawhānui i ngā mahi pakihi ki runga ipurangi. Nau mai, hoki mai anō. He īpae hou kei te haere mā ngā kaipakihi Māori, nā te kaiwhakahaere o te īpae Pukamata Rongonui o Pae Māori Made. Ko te tikanga, ka āwhina tēnei taumata i te 47,000 Māori ki te whakawhanake i ana pūkenga ā-tihi, me te whakarite wāhi e taea ai ēnei Māori o rātou kamupene te whakatairanga. Kai a Tāmati Tiananga tēnei pūrongo. Ko Te Ipurangi te papa hoko taonga Māori anamata. Nei rā te whakapono o te kaiwhakahaere o te Ipae Pukamata Rongonui o Pae Māori Mei. Well I think being Māori is your business model and if you're operating your pākihi with Māori values then you're doing something that's true to yourself. I always say business is a pathway to tino rangatiratanga, it's up to you whether you succeed or fail. So it's exciting but scary. I think we're trying to build a brand that talks to Māori authenticity. E ai ki a Michelle Paki, hei ākuanei whakatuwhera ai he aratuku taonga hou mā ngā kaipakī Māori e 47 mano te maha, e whakawhanake i ā rātou pukenga ā-tihi, me te whakarite wāhi e taea ai ngēnei Māori ā rātou kamupene te whakatairanga. There is a bit of fear going into business And a lot of our Pakeha are really good at what they do, whether it's rāranga or mahi whakairo. Where they lack confidence is the business management side of things. He tuatahitanga i te īpae o Buy Māori Made ki Pukamata. Ināianei kua whakawhānui ake ngā tikanga hoko taonga mā te īpae hou Ka whakarewahia hei te marama e tū mai nei. I think what the platform has thrown up is there are a lot of pākihi out there that haven't made that transition to e-commerce yet and so how we want to support that is we'll partner with agencies like MB who provide digital boost. E ai anō ki a Michelle ko te whāinga kia māmā ake ngā mahi ki te taha pakihi, I know it's really difficult for our people sometimes but getting a handle on your numbers and financials, having good promotion and marketing and really utilising those online tools to to promote your your business. I ia wiki he toru mano ngā mema hou ka hono atu ki te pae pukamata nei me te whāinga kia nui, kia whai taonga Māori ai ngā tāngata katoa huri noa i te ao. Tāmati Tiananga, Te Ao Mārama.
Ko te noho here me te mahi ki te kāinga i te wā o te mate urutā te pūtake i hua ai te rangahouhou a Digital Entity New Zealand. Ko tā ngā hua o te rangahau e rua hautoru o Aotearoa e pai ake ana kia hui ā-ipurangi i tēnā o te hui kanohi ki te kanohi. Kua hono mai a Te Rāwhiti Roa Bosch, he kaiwhakahaere hui tuihono e ata titiro ana i ngā kaupapa ārai rāwekeweke ngā mātauranga Māori, me te pātai he aha ētahi kōrero āwhina hai whakahaumaru tātou i tēnei ao kei rāwekehia tātou ētahi.
Āe, me, me tūpato tātou ka tika. Pēnei ki te haere ki te tūhura i tētahi whenua hau, arā ngā wāhi mōrearea, arā ngā kararehe mōrearea, arā ngā tāngata mōrearea, ā, kai tino pērā hoki i roto i tēnei ao matihiko. Ā, nō reira, arā ētahi ētahi tīwhiri tuatahi um, o kupu huna. Kia kaua, you know, he, e mōhio pai ana au, e koro ana au ki a koutou, ki a tātou. He nui ngā tangata, he ōrite katoa ngā kupu huna. Mō te īmera, mō te, mō te um, pēke, mō te trade me, mō te aharani, mō te aharani. Mena e rite ana o, o, o kupu huna, ka kitea tētahi, ana kua puare katoa ngā tatau ki te tangata tāhae.
E ai ki te rangahau a Netsafe i te tau 2019, kai te noho tuwhera te Māori ki aua nanakia rā, nā tō tātou kore mōhio pea ki tēnei ao. Pēhana ō whakaaro? Umm, ki au nei, kua huri pea te tai. Mai, mai taua wā ki tēnei wā, whakatū ai mātou ko, ko ngā Eager Beavers, ko, ko te whānau o Manaaki i tētahi hui nui mō ngā NFTs, mō te, mō te, umm, mō te tātai waehere wera momo āhuatanga, ana, ko te nuinga, ko te nuinga o ngā kaikōrero, he Māori, ko te nuinga hoki o ngā tāngata i tae, he Māori. Nō reira, e hiakai ana te Māori, e aro ana te Māori ki tēnei ao, ā, me te mea hoki, he nui ngā, ngā hua ka puta mō tātou. Nō reira, āe, e, e āta aro atu ana tātou te iwi Māori i tēnei wā, ana, nō reira, me, me whai pūnaha ā, tātou e, e ora ai tātou i roto i tēnei ao hou, tēnei ao matihiko, ā, me pēhea tātou e tautoko i a tātou anō. Arā ētahi rōpū e, e āwhina ana, ana mō te tātai waihere, mō te cryptocurrency, arā, Hey Crypto, ā, Blockchain Māori, Blockchain Navigators, Waku Wānanga, ā, ka tū i te pō nei anō hoki, ā, te waru karaka. Ā, he nui tonu ngā, ngā rōpū e, e ngana ana ki te whakaako uh, Hidden Figures, uh, Whānau Futures, e, e uh, āwhina ana i te taha o te pūtea, o te tātai waihere, engari e āwhina ana mō te haumarutanga anō hoki. Uh, mm. Koina te mea nui, kia noho haumaru tātou i tēnei ao hau.
He aha o kōrero akiaki ki te kāwanatanga kia whai tautoko te Māori nō nā kai runga ipurangi? Hmm, pātai pai tērā. Um, I tēnei wā, kāre aku tino whakautu hāngai, uh, me aha te, te kāwanatanga. Hoeno, ko te tautoko pea i ngā, i ngā hunga e whakaako ana, ko te tautoko pea i ngā hunga e tautoko ana i tō tātou iwi kia whai akoranga, kia whai mātauranga, kia whai wheako i roto i tēnei ao. Ā, arā nō ngā, ngā rōpū pēnei i au, mā, mātou nei e, e hāpai ana i tēnei kaupapa, ā, kia haumaru te ruku atu, i te mea, hei, ki te, ki te kuhu koe ki te ao matihiko, arā ngā mōreareatanga, me pono tātou, ehara tēnei i te wāhi pūrerehua, kapua, me ngā unicorns noa iho nei. Ā, he, he, he weriweri kei reira, he taniwha kei reira, ā, nō reira, ki te tautoko i ngā hunga e tautoko ana i te iwi, ana ka whai hua pea tērā ki, ki ōku nei whakaaro.
Te Rawhiti Roa Tēnā koe.
Tēnā koe Tuakana.
Ināianei kia titiro atu tātau ki ngā matapae huarere o te wā. Tuatahi ki te auahi nui o Tāmaki, ka uaina koutou he pū roro i te tīmatanga, ka mahea ai hei te pō. Ki Rotorua he ua ka mahea hei te ahiahi me te rangi pai huarere ka puta. Ngā motu he ua i te ata, he kapua i te rangi. Ki Te Whanganui-ā-Tara he wā tōnaka ka puapua te rangi, ki Ōtautahi ka kōru ki te rangi ka tau mai te hau hunga. Ki Tāhuna ka paki te rā ka tō mai rangi te ata, ka angiangi te hau. A kāti koina tā te ao e pupuru nei mō te whānuitanga o ā mātou kaupapa, toro atu ki te taupānga te ao Māori, tirohia hoki ta mātou whārangi pukamata. I whakakapi te hōtaka ka hoki atu te titiro ki te Matatini 2019 me tō rātou haka, arā, te haka o Muriwhenua. Kia māoriori te noho.